Għandi ħabib tiegħi, u jbati bl-uġigħ tal-ġebla. Nitħassru, għax l-uġigħ qawwi immens. Il-problema tal-ġebla hija ereditarja u tolqot lil ċertu kategoriji ta' nies? Il-problema tal-ġebla tista' tkun ereditarja, infatti nafu biċ-ċert li jekk għandna xi ħadd fil-familja li jbati bil-ġebla, hemm ir-riskju li jkollna nkunu aħna wkoll inbatu bil-ġebla. Però mhijiex kwistjoni ta' eredità biss u hemm ċertu kundizzjonijiet oħrajn li jistgħu jikkawżaw ġebla fil-kliewi. Dan bħal pereżempju min ikun dehydrated, ikunlu daqsxejn iktar riskju ta' ġebla fil-kliewi, bħal pereżempju min jgħix fi klima sħuna ħafna u jitlef ħafna għaraq. Hemm ukoll ċertu kundizzjonijiet fejn ikun hemm infjammazzjoni fil-sistema diġestiva, dan ukoll jista' jikkawża għall-ġebla fil-kliewi, u wkoll ċertu kondizzjonijiet metaboliċi bħal pereżempju paratajroids li jkunu qegħdin jaħdmu b'mod maġġel ħafna, allura jkun hemm iktar żieda ta' kalsjum fid-demm. Hemm ukoll ċertu dieta li tista' twassal għall-ġebla bħal pereżempju ħafna kalsjum mid-dieta jew inkella Hemm ħafna ċikkulata fid-dieta, ħafna zokkor u melħ, dan ukoll jista' jikkawża li tifforma l-ġebla fil-kliewi. L-iffurmar ta' ġebla fil-kliewi hija xi ħaġa komuni, tant li l-istatistika turi li din taffettwa lil wieħed minn kull 20 persuna. Il-ġebla tista' tifforma mhux biss fil-kliewi imma tista' tifforma ukoll fil-bużżieqa tal-urina. X'iwassal biex tiġi ffurmata l-ġebla? Bħalma semmejna qabel, ċertu dieta tista' titwassal għal ġebla, speċjalment jekk nikkonsmaw affarijiet ta' zokkor u melħ, hekk għandna iktar riskju ta' ġebla fil-kliwi, u mbagħad hemm ħafna tipi differenti ta' ġebla li jiffurmaw skont il-kawża tagħhom xi tkun, pereżempju, ċertu ġebla li tkun ikkawżata mill-uric acid, jiġifieri aċtu fid-demm, tiġi kkawżata jekk dak li jkun ikun ibati mill-gotta jkollu iktar aċtu fid-demm. Hemm ċertu kundizzjonijiet ereditarji bħal sistinurja li jikkawżaw ġebel li jifforma wkoll fil-kliewi. Ġifieri dan jkun skont il-kawża. Jista' wkoll ikun hemm ħafna infections tal-awrina li jikkawżaw biex jifforma ċertu tip ta' ġebla fil-kliewi. Diġà semmejna kemm il-ġebla twassal għal uġigħ. Għaliex ikun hemm dan l-uġigħ hekk qawwi, u x'inhuma s-sintomi l-oħra li jindikaw li hemm problema tal-ġebla? L-uġigħ ikun qawwi ħafna u jinħass meta l-ġebla tkun qiegħda tiċċaqlaq fil-pajp li jgħaqqad il-kilwa mal-bużżieqa tal-urina. Hi u għaddejja minn dan il-pajp il-ġebla tikkawża uġigħ għaliex tkun qed tobrox ukoll il-pajp u f'ġieli wkoll ikun hemm każijiet fejn anke ninnutaw xi demm mal-urina. Sintomi oħrajn ikunu dardir li jiġi li jkun akkompanjat anke minn remettar. Ġieli wkoll ikun hemm deni jekk speċjalment ikun hemm infezzjoni tal-urina akkumpanjata mal-ġebla. Ikun hemm ukoll problemi biex ngħaddu l-pipì, ġifieri ġieli jmorru iktar ta' spiss u nagħmlu ftit jew inkella ġieli anke saħansitra ma nkunu nistgħu ngħaddu xejn. U koll, apparti l ġieħ qawwi, koll ninnutaw li l-bnida ma jkunx qed iħossu tajjeb, l-ara ixoq għalih, ġilu koll iħossu ħajħossu ħażin, u l ġieħ ikun wieħed tipiku qawwi. Huwa permezz ta' ultrasounds u scans li wieħed jikkonferma li hemm il-problema tal-ġebla. X'tip ta' trattamenti jingħataw? U kif jista' wieħed ibiegħed milli jerġa' jkollu attakk ta' dan it-tip? Bħala t-trattament l-iktar importanti li dak li jkun jixrob ħafna ilma, u meta ngħidu ħafna ilma ġifieri jkun qed jixrob bejn żewġ litri u tliet litri ilma, ġieli wkoll ikun hemm bżonn jingħata drip mill-vina biex dak li jkun jiġi iktar hydrated ħalli b'hekk ikun jista' jgħaddi l-ġebla iktar faċilment. Issa wkoll ovvjament jintużaw painkillers dak il-ħin biex itaffu l-uġigħ qawwi tal-ġebla. u bekk il-pazjent ikun iktar komdu. Ukoll jingħataw pinnoli li jgħinu biex iwessaw il-pajp li jaqat il-kilwa mal-bużżieqa tal-urina biex bekk il-ġebla tkun tista' tgħaddi iktar faċilment. Issa jekk il-ġebla tkun kbira u ma tkunx tista' tingħadda b'daw l-affarijiet, ikun hemm bżonn li jsiru interventi kirurġiċi. Dan jista' jsir forma tal-ġebla li inkissruha permezz ta' shock waves u inkell jekk dan ma jkunx biżejjed ġili wkoll ikollna bżonn nirrikorru għal interventi kirurġiċi oħrajn fejn il-ġebla titneħħa. Tikka aktar dwar saħħtek. Il-persuni dijabetiċi għandhom jingħataw informazzjoni dwar liema hu l-aħjar ikel li huma jistgħu jieklu matul il-ġurnata. L-esperti jgħidu li meta d-dijabetiċi jkunu infurmati dwar dan, jevitaw it-tentazzjoni li jirrikorru għal ikel ipproċessat li wieħed isib fil-kafetteriji jew fil-magni tal-ikel. Apparti t-tipi ta' ikel adattati għal persuni dijabetiċi, importanti li wieħed ikun jaf ukoll x'inhu l-porzjon ideali. B'hekk jiġi evitat ir-riskju ta' livelli għolja jew inkella livelli baxxi ħafna ta' zokkor. Se naraw issa xi suġġerimenti ta' ikliet ħfief li l-persuna dijabetika tista' tiekol matul il-ġurnata. Ħmistax il-lewża, bajda mgħollija, ħames ta' damiet żgħar, gallettini tal-qamħ, larinġa jew tuffieħa. Biċċtejn ħobż bil-laħam tad-dundjan. Yogurt bi ftit xaħam u bla zokkor. Tikka aktar dwar saħħtek għada.